Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясен караучылар. Бүген бездә кунакта эшмәкәр ханым, үзе шагыйрә дә, гомумән, кешелекле кешеләрнең берсе Равилә Шамил кызы Шәйдуллина. Равилә Шамилевна, кем генә дип әйтсен дә аз болар сымак тоела, чөнки һәрбер яклап сезне күрсәтергә була. Әйдәгез, иң беренче сезнең эшмәкәрлектән башлап җибәрик әле. Менә сезнең теге татар хатын-кызлары арасында дип әйтергә кирәк, сез ресторан тотучы кешеләрнең берсе. Менә бу бит инде юктан гына бар булган әйбер түгел. Ничек кереп киттегез сез менә бу хезмәткә?
Мин, дөресен генә әйткәндә, менә бу профессиягә керергә уйлаган кеше түгел идем. Сигезенче класстан соң Казанга килдем дә, Казанда тугызынчы класска прописка булмагач алмау сәбәпле, игълан бар иде, пропискасыз алабыз дигән, шуннан шул шушы көллияткә кереп укып, менә быел, әлхәмдүлилләһ, 50 ел буенча шушы профессия буенча эшлим инде. Бәлкем Ходай Тәгалә үзе күрсәткәндер ул юлны? Әйе, Аллаһы Тәгалә э, сөйгән бәндәсен ризык әзерләү эшенә җибәрәм дигән. Менә шулай бит. Менә шуңа шушында калдым инде. 50 э, ел сайлаган хезмәтеңә тугры хезмәт итү ул бит олы бәхеттер дип саныйм мин. Олы бәхет, олы бәхет. Олы бәхет, чөнки э, әлхәмдулиллах ашатабыз без менә без миндә күбесенчә студент халкы ашый. Ризыкларны сыйфатлы итеп пешереп, аларны ашату минем өчен кеше кереп сиңа рәхмәт дип әйтә икән чын күңелдән, ул инде бик зур бәхет. Мин бик бәхетле кеше, мин бик бәхетле ханым бу яктан. Роза Шамиловна, менә мин быел безнең бит инде Казанда хәзер ике катлы автобус йөри. Шул вакытта анда татарча да сөйли, русча да сөйли, инглиз телендә сөйли, кайсы телдә телисен, шул телдә сөйли һәм ул Казанның тарихы белән таныштырып бара. Без утырып барганда шуңа игътибар иттек. Теге сезнен кафе кырыенда узганда бу иң беренче пиццерия кафысы дип игълан итәлгән дә. Бу бит инде сезнең өчен дә зур дәрәҗәдер дип уйлыйм мин моны. Бик зур дәрәҗә.
27 ел буенча бу пиццерия үзенең үзенең дәрәҗәсен югалтмыйча, сыйфатын, пешерү сыйфатын югалтмыйча шулай яшәп кала ала икән шушы катлаулы заманда, минем өчен бик зур дәрәҗә. Аллага шөкер, менә 27 ел быел була. Әй, килгән кунаклар да бит әле шуны ишетәләр, керәләр, танышалар, әй бит. Әйе. Аннан соң менә безнең э, менә бу Татарстанның э, шәһәр хуҗалары һәммәсе шунда ашап үскән. Әй, студент вакыт булган. Ничәнче, ничәнче поколение, ничәнче поколение студент чыгарабыз без 27 ел дәвамында. Әйе. Уйлап карасаң, шактый. Минем өчен бик бик шактый, шактый инде. Шактый. Раиша, менә сез бит әле эшмәкәр ханым, әй бит. Бит әле ресторан төрле шәһәрнең төрле җирләрендә урнашкан. Аларны да карап бетерергә кирәк. Ләкин сезнең бер уңай, һәркемгә үрнәк булырлык сыйфатыгыз бар. Сез бөтен туганнарыгызны бергә җыеп, бергә тотып торып, Бергә эшли аласыз. Әйе.
Без э, менә берничә ел элек э, Казанның э, гаилә гаилә эшмәкәр бизнесы дип аталган иде инде ул, гаилә эшмәкәрлеге дигән иде. Беренче урынны алдык. Чөнки миндә бер ул вакытта 50ләп туганым эшли иде. Якыны, ерагы, кодасы, кодагые, кодачасы. Шуңа шуның өчен мин бик менә кризис вакытында уртак тел табасыз.
Кайчагында дәшмичә каласың инде, кайчагында табам, табам. Чөнки, чөнки туган, менә мин үзем шундый яхшы яшәп, туганнарым нәрсә яшәсә, Гөлнар сул бит күңелле түгел. Рәхәт булмаса. Рәхәт түгел. Минем шуңа күрә менә ул яктан мин бик бәхетле, туганнарым менә мин шулай итеп үземдә эшләтеп яши алам. Туганнарның барысы да менә миндә эшли. Әле, әле хәзер дә миндә эшли барысы да. Нурия Шамиловна, сез бит инде ир хатыны. Әле сез бала, сезнең әниегез исән сау Аллага шөкер. Әлхәмдулиллах. Э, сез ир хатыны, ике бала әнисе, алты э, онык.
Баланың оныкның әбисе, әйбит. Менә Ләкин әле сез эшмәкәрлек, сезнең ул бит инде эшкуарлык белән шөгыльләнү зур әйбер, зур вакытны сорый. Шамил абый, ирегез ничек кабул итә?
Ул бит инде Менә эшлекле хатын-кызның эше яхшы барсын дип әйтсәң, семья корбан. Шулай бит? Чөнки иргә дә э, игътибар җитми, бала чагага да игътибар җитми, оныкларга да игътибар җитми. Нәрсә булса да, э, аның бөтенләй тулаем эшләп булмый аны. Менә семья, менә монда мин монда семьяны корбан дип саныйм. Мин бит көне төн эштә. Әйе. Менә шул. Ә бит менә шулай да әниегезне укырга да вакыт табасыз. Әниегез сезнең белән әйбәт. Һәм оныкларыгызны шатландырып, алар өчен шигырьләр дә иҗат итәсез. Яңа.
Менә әле яңа табадан төшкән генә китап. Болар болар инде монын элекеләре бар иде. 13 елда чыккан китап бу. 13 э, елда чыккан китап монысы узган елда һәм ике телдә аны рус теленә тәрҗемә иткән София Гайнуллина. Сурая ханым. Э, Сурая ханым Гайнуллина. Гаҗәп ханым, Гаҗәп ханым, Америкадан бу ханым. Әйе. Шундый матур китап. Сез менә тагын шунысы бар, язган шигырьләрегезне яттан сөйлисез дә. Әйе, күбесен яттан сөйләнә инде ул. Әгәр дә берәрсен Мин оныкларга сөйлим бит инде аны. Әйе. Оныкларга менә мин аларга әкият тә сөйлим инде кайчагында, шигырь сөйлим бит инде. Э, шуңай ул шигырь бит ул мин аны язып утырмыйм бит инде, үзе языла бит инде. Ничек языла? Менә шул берәрсен. Менә языла инде.
Әгәр дә берәрсе сөйләп китсәгез, Менә искә шушы төшереп. яңа елда, яңа елда бер онагым әйтә инде. Менә ди, дәвәни, алар мине дәвәни дип йөри. Мин әби дип, әби йомшак, әйме. Ну нигәдер балалар дәвәни дип әйттерәс итте. Мин мәсәлән әби ягында. Чөнки безнең безнең халыкта бит инде ул әби, бабай дигән әйме. Хәзер дәвәни, дәвәти китте. Э, Бездә әби бабай шулай инде. Әйе, бездә әби бабай.
Шушы бер онак әйтә, дәвәни, Менә бит инде, ди, Кыш бабай килми бит инде ул быел. Әнә бит инде бөтен үләннәр анда ямь-яшел, без мин үземнең йортта яшим мин даимә. Үләннәр ямь-яшел килми инде. Ничек килсен инде ул анда? Ат җигә алмый бит инде ул. Шуны мин әйтәм, улым, белмим шул инде килер ул, мин әйтәм, ничек булса да килмичә калган юк бит әле моңынча. Шуны менә кисәк кенә мин аңарга шушы шигырьне сөйләдем. Мин аны язмадым да, болай сөйләдем. Менә мин әйтәм, улым, болай. Тыңла әле. Мин моны Яңа ел төше дип атадым бу шигырьне. Яңа ел килә бугай, тик яшел тора тугай. Кар бураннар туздырып, саналарга утырып, бүләкләрен тутырып килмәс ахры Кыш бабай. Ел буе өзелеп көтсә дә җирдә һәр кыз, һәр малай. Шуңа да бүген төшемдә болытка менеп киттем, сакланып кына күтәрдем болыт юрганы читен. Шуны гына көткәндәй, көтеп арып беткәндәй, күңеле тулып болыт, әй, тотынды яварга ак энҗе карлар булып. Болыт та мине яратты. Монда гына кал, малай! Карлар яудырып торырсың, бик оста булгач, алай. Юк, дидем ак болытка, кыстама, зинһар, юкка. Кайтмый калсам, әнием сагыштан үләр юкса. Шуннан тиз генә әйләнеп, энҗе кар бөртегенә Ипләп кенә төшеп кундым әнием керфегенә. Менә бит ничек матур шигырь. Әйе. Мин аны ул бу шигырьне эшкәртмәгәндә, менә шул ничек аңа сөйләдем, шулай калды. Һәм ул китапта урын алды. Һәм китапта мин аны шул э, Сурая ханымга сөйләгән идем. Ул инде аны э, шул китапта урын алган. Ул шул килеш эшкәрт белән килеш язылган шигырь. Менә бит кызык балалар өчен бит кызыклы шигырь. Рауля Шамиловна, сезнең бит әле алты оныгыз, алтысы да малай, исемнәре дә бит үзенчәлекле. Әйе, гаҗәп.
Иң иң иң олы оныкка исемне үзем тәкъдим иттем. Мин әйтәм, Султан булсын бу, Султан. Исеменә, җисеме туры килсен, шулай итеп. Мин шушы оныкка исем куйган көнне дә өйдә булалмадым. Шунысы гаҗәп. Хаман эш.
Өйдә була алмадым, кодагый килеп куйды. Минем өйгә кодагый килеп исем куйды. Менә шундый тормыш инде. Икенче санасы Мурат булды. Безнең безнең фамилиябез Муратов булган. Шуның ниенә куштык инде шул э, шуның истәлегенә, ни бабасы истәлегенә, йөрәк бабасы истәлегенә. Өченче онык Самир исемле булды. Аннан соң улымныкы Камил, Кәрим, һәм Каюм, Габделкаюм аны сыйлады. Әле менә Алла бирсә, кыз бирмәсме әле Ходай Тәгалә? Бик телим инде. Хәзер кызда Монда, монда шигырьдә бар. Кыз сеңел кирәк дигән. Э, бәлкем Ходай кушып, ансы да Ходай кушып инде, Ходай кушып. Әйе, ансы да Ходай кулында. Рәүлә Шамина, сез бит әле э, динне дә саклыйсыз да, яклыйсыз да дин юлында да. Әлләм, э, әлхәмдулиллах, мин инде 3 ел укыдым. Аның буенча, дин буенча өч ел укыдым инде, Коръәнне укыйм инде. Коръәннәрне укыйм, әлхәмдулиллах. Ясиннарны э, укып, тәбәрәкләрне укыйм, инде, ихлас ниләрне укып, бөтенесен укып, шулай э, балаларга өйрәтергә тырышам инде. Менә Балаларга алар минем җанга килеп, алар менә шунысы гаҗәп, менә дүрт малай артта утырып кайта икән машинада. Зират янына җиткәндә, музыка уйный икән, алар аны туктата. туктата да алар шунда ук укыйлар әлхәм колхуалла һәм колхуалла укыйлар һәм ихлас нини раббанәне укып дога кылалар менә бөтенесе кычкырып укый мин шунда елыйм еласы килә менә еласы килә шунда менә гаҗәп бит инде алай менә менә минем олы оныкка унике унбер яшь кечкенәсенә бер яшь ул бит җәмәгать бөтен кешегә андый бәхет тәти әйе әйе әйе бәхет бит инде аллага шөкер әйе Аннан соң өйгә киләләр алар анда рәхәт. Әйе, Рәвәл Шамиловна, сез бит әле туган нигезне дә онытмыйсыз. Әйе. Нигезне дә саклап киләсез, яңарттыгыз.
Әйе, менә без инде э, Теләче ягыннан үзебез. Теләче ягыннан. Бир менә яңа йорт салып куйдык. Шунда оныклар үзләре инкубаторда чеби чыгарып, шуны үстереп, менә Быел менә йомыркаларны инде үзебезнекен ашыйбыз. Онык чыгарган, онык чыгарган. Менә Мурат дигән исчыларым аның. Гаҗәп бер онык бар минем. Үзе ипи сала ул, үзе әни дә шундый. Анысына 9 яшь тулды менә. Авылда җәй буе әнине авылга кайтып карыйбыз, чөнки туган нигезендә сагына. Шуңа 4 ай буенча инде сеңел белән алыш алышып, сеңел дә миндә эшли, шулай бер атна бер Рәшә менә менә әни булып та, әби булып та, бәби дип әйтергә кирәк, әни булган кеше шулай бит. Мин бәби. Әйе, шулай булып яшәве рәхәтме? Әй.
Бик рәхәт. Мин бик бәхетле кеше. Әнием исән, мин бик бай кеше бит. Мин бик мин бик шул хәтле бай кеше мин, чөнки э, минем әнием исән. Әлхәмдүлләһ, ирем исән. Үткән ел иремә бик авыр булды, менә ярты ел буенча бик каты авыр, авырды ирем, әйме. Мин шундый курыктым. Ялгызлыктан, ялгыз калудан. Чөнки балаларның үз семьясы. Минем, мин үзем бала, үзем әби, үзем ир хатыны, үзем әни, минем барысы да Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә нинди байлык бит ул. Миннән аты сорыйлар, менә син баймы дип. Әйе, мин бай, Менә мин шушының белән бай. Ә матди байлык ул ул минем өчен, минем өчен аның әһәмияте юк, әһәмиятсез, әһәмияте юк. Нура Шамиловна, сезнең юбилеегыз якынлаша. Хатын-кызны яшен санамыйлар да, сорамыйлар да диләр. Ансын без әйтеп тә тормыйк. Әйтимме?
Әйтәмик. Әй, әйтмик шул, име? Әйтмик, әйтмик. Менә Ходай Тәгалә сезгә үзегез күпме телисез, шуның хәтлек гомер бирсен. Ни хәтлек сорыйсыз, шуның хәтлек сәламәтлек бирсен. Яныгызда тугры дуслар, Рәхмәт. Ныклы гаилә, яраткан оныклар, балалар, малайлар, кызлар, киленнәр, киленнәр булсын, кияүләр булсын. Э, гел шундый чиста күңелле, яхшы кеше булып калыгыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре, Россиянең атказанган аш-су остасы, балалар өчен менә шушындый матур дүрт китап авторы, танылган шәхес, эшмәкәр ханым Равилә Шамил кызы Шәйдуллина булды.